hina hi nga endla script mm. xa ku vuhosi byi challengiwa mm, mm. mara swi famba na munhu because chavi chavi chavi a nga vi serious and I'm saying to myself, Allah, Allah, Lunga. We are going to challenge him, boss. Content, I bull.
loko mi lava ku registereriwa tikhampani mi lava ku restore-iwa tikhampani loko ti ri ti-registered mi lava ku endleriwa ti-returns both

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family hi ti 10 ta december 2025 bezini there lava yi humesa album ya ngunyas the punisher the man that punishes hi yena loyi a kandziyaka tinqambi hinkwato um a hi munhu wo bifa bifa mara a ni ta n'wi advise ku na van'wani va lavaku leteriwa a va leteri vo fana na vo Shaka Chauke vo ka va nga koti nchumu hi ku analyser va tlula ku hi mina no tlanga sweswo swa Shaka Chauke ni nga ta ni rilela i ni lava ku vulavula hi two ya tinsimu ta Solly Makamu ya ku sungula ku nga ndzhwalo ya vumbirhi ku nga vutomi bya khale these are very fascinating songs that's why I chose them.

yi ni tsakisa hi the story and the numbers so I thought nah man let me share everything with you the details especially the numbers I had to write a tree diagram uh, hopefully you will be seeing it then so for me to understand everything then so mara eh, loko yingisela risimu leriya just to give it context i va a vulavula na malume wa yena kokwana wa yena and vanhu lava nga va mention i vanhu lava hanyaka hi va tivaka most of us ma Jimmy luya u Jim Jim Jim Jethro what what kat kats katsa swi ku tani na tani ya I wish I had that clip if I happen to find it I will share it with you so i i kume nsati lweyi a nga ri na. nuna a nga ri na maxaka a ri na vana vanharhu if you listen to the song attentively a nga vuli ku va ku ri na mufana wun'we na na tintombhi timbirhi but loko a karhi a hlamusela hi ku luya i tshove wun'wana nenge luya a tshova luya luya a hungukisiwa a ya le va n'wi loko va heleketa n'wana va ala. i karhi a ku nyika ti-gender ta vona so n'wansati loyi u kuma a ri na vana va yi three a ku ri mufana wun'we na va na jaha a ku ri mufana wun'we na vanhwanyani vambirhi so i loko a ya mahlweni i tlhela a vula i kwini hahani wa kona i kwini malume wa kona i kwini mhani ntsongo wa kona hikuva na lava va xaniseka. hi ku ya relationship ya kona na hahani matsongo or malume swa ku taniya loko ku ri malume u ta ku va i vatukulu sweswiya so la i ku nyika context ya ku a ni rivalanga ku vanhu lava ni te a va na vatswari a va na maxaka a va na n'wini se va langutele na mina ni ri wexe ma vo so luya un'wana wa jaha ivi a kuma a kuma a kuma n'wana. a tlhela a teka i teke nsati a kuma n'wana and a nga tirhi like loko u yingisela xitori lexiya hi ku ya hi xona a nga tirhi meaning a nga pfuni hi munhu loko hi tsandzeka ku va xavela mpahla swakudya ni va akela tiyindlu to va tlela ka tona so xitori lexiya xi spend about six seven minutes xi hlamusela xitori xa yena mhani luya and then in less than two minutes a faketela vanhu van'wana vo talo so swi simple mhani luya i n'wi kume a ri na three ya vana. one jaha and two girls ivi that boy a teka nsati a a tlhela a va na a kuma na n'wana vanhwanyana lava vambirhi lavaya va ya va ya kuma vana mara va papa vo va ala ku va hlayisa se na vo i mindzhwalo that's why ku ndzhwalo lowu i ndzhwalo so swa ku va vo ya va n'wi tisela mindzhwalo. ma vo se ene mhani luya before a lova i kume vana vambirhi na yena ku nga vanhwanyani vambirhi na vona va na vana va two va a ri wile ma vo e like i kume. two ya vana va va i ku va va i kume i kume two ya vana na mhani luya ku nga vanhwanyana na vona va kume vanhu va vula ku lexin'wana i mhani so loko a karhi a hlamusela ku lexi a xi tshoviwe nenge kumbe xi hungukisiwile it gives you the gender now now that am explaining famba yingisela risimu leriya u ta swi twisisa ku. u one ni ku i vanhwanyani vanhu lava a nga va kuma na mhani luya wa ku pfumala maxaka wa ku sungula loko a karhi a complain i ri vana lava tele and me ni la ku teka nsati wun'wanyana swa ni tikisela so ka nsati lweyi u kume vana vambirhi lexin'wana already xi na n'wana va xi tshove nenge la a hetelelaka a ku ndzhwalo lowu i ndzhwalo na wona va xi tshove nenge va ala n'wana lexiya xin'wana xi pregnant that's why a ku se swi famba hi swinharhu nharhu meaning ku i. i i six ya vana i six ya vatukulu so three three va fambisa sweswiya and then hala ka lava van'wanyana lava i seven ya vana hi ku ku te three ya mhani luya a nga ta na yoho a fika a kuma two ya vona mhani luya a tlhela a kuma two na mhani loyi a nga n'wi rilela ku ni lava ku teka nsati hi ku a na ha na nsati hi ku luya i lovile se i kume two ya ti-girls leyin'wana yi nga pregnant and leyin'wana yi nga na n'wana i i i i ndzhwalo lowu a hlangane na wona so i seven ya ya vana and in actual fact i eight ya vona because luya wa jaha a nga one i na nsati lava a faneleke a va hlayisa ye i tlhela a swi a swi antswa loko a tirha ma business a ma fambi ma swi vona so sweswi ni ta boheka ku ni teka laptop ni ta mi hlamusela. i ni ta mi hlamusela xitori xa xa vutomi bya khale so a hi sunguleni so loko the with title vutomi bya khale it was giving that thing kumbe hi nga ha vulavula hi timhaka ta khale ku vuhosi bya khale loko a sungula i sungula hi ri. xana varhangeri lavo hleva a va ri kona khale hi ku lava sweswi timenemene vona like seen i pimpi ya i pimpi ya vurhangeri swin'wana swa ku taniya so marito lama hinkwawo lama nga ma sungula hi wona it's an advert of the song so leswi a nga ta swi vula la in the in the middle. i swa nkoka to lead up to the final end of the song mara ku fana na loko hi endla ti-video ta YouTube hi endla leswiya swa ku hi faka clip nyana yo karhi at the beginning ya ku xavisa video leyi ku mi ya yingisela mi ze mi ya fika le mi ta kuma timhaka ta so ta ku nandzika ma ni twisisa so. I ka risimu leri ka leri a ni nga nga mi burekela rona a vulavula na malume na kokwana ka risimu leri i vulavula na munhu loyi a nga hanya khale hi nga i mukhalabye kumbe mukhegula i munhu lonkulu loyi a nga hanya hileswaku ndlela u vutisa lava nga rhanga va yi famba so i ri hi vavisekile hi ku pfuna vakokwani. hayi hi ku pfuna vanhu lavakulu u byela vakokwani ku yeyi hi vavisekile hi ku pfuna it's more like expectations ma ni twisisa so ni ni ni tshaha hi marito yo karhi la ka this thing ku na leswi ni ta loko ni ya hansi ko mi nga ta titwa ntoto wa ko ku ri it seems like a nga hilangi ka mhaka ya yena M_L_F_M hileswaku xana wa ha ri nkangareko loko o za a luma a nga tshiki like he he will fight to the bitter end and i ku na vanhu vo tala va ri solangi yi wisi Munghana Lonene F_M yi fana na A_N_C yi nge wisi hi munhu A_N_C don't compare Munghana Lonene and A_N_C, A_N_C is dying without removing anyone ma ni twisisa but i Munghana Lonene.

i government leswiya they might feel entitled va leswa government they must know that right se a ku ri a ku ri hava tifoni a mi jelezana njhani swi le ka second verse leswi a ku ri a a. vuloyi bya n'wina a mi kombana njhani a vanhwini a mi byi kombeta njhani a vanhwini because na ha swi vona through those V_N_S ta ku hlevahlevana and other like a wu ta kuma I had access phela to that group ya Munghana Lonene I just left a wu ta kuma va ri ku holoveli va ri ku hlevahleveni loko n'wana wo ze ku tluu ku ri ku timhaka ti ya ti ya ku mahlweni but. Eya ya mahlweni jealous ya n'wina a mi yi humesa njhani rivaleni sweswi mi pfuna hi tifoni loko mi lava ku duma a mi wisa munhu i swi vuleni leswi ka gazaboxa if I'm not mistaken ku maybe mi lava mi ni hlaya varhandza n'wina vanhu va tshika mina ku duma hi ti-celeb a swi ri kona khale a mi hlaya va xinyori ku mi rhandziwa hi vanhwanyani na yoh. that was too much so let's take it like this varhangeri va xisati emintirhweni na khale a va ri kona women leadership keep that in mind everything i said in this video is very important lavo gangisa vatirhi loko u va bambisa a loko va bambisiwa a va hlongola vatirhi we know ku the late a gangisiwa i a i hlongoriwa entirhweni mhaka a nga bambisa vurhangeri a hi swa ka M_L_F_M leswi swa kun'wanyana just joking let's let's be serious vakhegula lavakulu a va lava swihlangi na ka ha ri marito ya lama ya ku vula ku.

Xana varhangeri lavo hleva a va ri kona khale a hi switsongo swa M_L F_M hi ku hleva and to show ku ri a no makela swa M_L F_M hi gospel xana tinsimu ta tinqambi a ti tlangiwa ka radio va nga dizangi na because sweswi ku va u tlangiwa ka radio you must pay someone u fanele u diza you must pay something to someone. Ku holova na muhaxi a wu tsemiwa moyeni like just to fight with a colleague a wu rhumisiwa moyeni if the colleague is the favourite yooh a wu ri thyakeni va ri yini vahaxi lava khale a va menamena na vona na a va lava ku tshembiwa va hleva van'wana a swi ri kona swilo sweswo na. because lava sweswi i timenemene vona i pimpi ya vurhangeri timenemene vona so marito lama hi lama nga sungula hi woho a advertiser this part ku ri this song swi tiveni ku ni yi endlela this part. Hi ku la Chabalala a nge lunghi a nga rhandziwi vona Chabalala i chavi a nga rhandziwi you you know those voice notes where chavi va nga n'wi laveki especially ka Mfm fm va lava a promote-a swilo swa vona ku vula ku ntiyiso Chavi used to host next a va n'wi byeli ku na next a nga ha host Chavi. because why you just accepting that bag yakamngana lonene which is peanuts but it's good for your profile so chava a nga ha host next because munghana lona a yi n'wi pfumeleli ku interviewa vanhu hambuku hati wa lava u lavi ta ti ku bvo mina loyi mani so ni te a swi tshika a endla nkanu vona cmc

it's more about gossips it's more about degrading others kuwisa van'wanyani it's not about building each other it's about jealous ku ri yo luya endla ku tiva ngopfu yo luya u na yini yo luya u khendlini those things hi leswi va lwisaka le xitichini le um mina a ni chuhangi a ni chavi munhu i me mhani vava i jaha ri kula i mbaca tani na xitimba twana la. loko mi lava ku rejistariwa tikhampani mi lava ku rhisiteriwa tikhampani loko ti ri ti-registered mi lava ku endleriwa ti-returns both C_I_P_C and SARS for companies and for individuals and for any other compliance issue where even if you need a security please talk to me I'll talk to my lawyer will definitely help you so please. a hi tirheni Xikwembu xa hi rhandza Xikwembu xi na hina hinkwenu inkomu.